Ырӑ каҫ хаклӑ радиоитлекенӗмӗр. Паян икӗ пин те ҫирӗм иккӗмӗш ҫулхи юпа уйӑхӗн вун иккӗмӗшӗ Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 12 октября 2022 года. Таллин говорит по-чувашски. Акӑ чӑн-чӑн кӗрхи кунсем ҫитрӗҫ те ӗнтӗ, ҫавӑнпах та эпир сире хамӑр енчен панӑ сӑмаха пурнӑҫлас тесех халӑх йӑла-йӗркисемпе, чӑваш тӗнчипе ҫыхӑннӑ ӑстӑнлӑхӗпе малалла паллаштарасшӑн. Ҫавӑнпах пирӗн паянхи кӑларӑмра кӗр уйӑхӗсем авалхи чӑваш халӑх пурнӑҫӗнче мӗнле уйрӑлса тӑнине тата мӗн пӗлтерӗшли ҫинчен калаҫӑпӑр. Ҫавӑн пекех кӗркуннепе чӑваш халӑхӗн мӗнле уявсем ҫыхӑннӑ, Тата мӗн пирки ӑна ӗсене ҫам пек анлӑн уявланӑ. Йӑла-йӗркесене аса илтернӗ май чӑваш халӑх юррисемпе те киленме манмӑпӑр. Паян кӑларӑмра хӑна юррисем шӑранӗҫ, янӑрӗҫ. Новый выпуск передачи выходит, когда небо уже задышало осенью, солнце все реже нас радует своим теплом, а окружающий мир становится

Йӑла-йӗрке ҫинчен калаҫма тытӑничченех малтан эпир ӗмӗр каяллах пирӗн халӑх тӗрлӗ ӗненӗвӗсемпе кӑсӑкланнине пула тӑван енрен ют ҫӗршывӑн ӑсчахӗ йӑла-йӗрке пуянлӑхне тӗпчеме килни ҫинчен каласа парас шухӑш пур. Ҫавӑнпах паян калаҫура тӗлӗнмелле ҫын ятне аса илесшӗн. Ку вӑл Дзюло Мессарош. Вӑл пин те сакӑр ҫӗр сакӑрвун виҫҫӗмӗш ҫулта Венгринче Сакч Ятлӑ хулара ҫуралнӑскер, Америкӑри Нью-Йорк хулинче пин-те тӑхӑрҫӗр аллӑ ҫиччӗмӗш ҫулта ҫӗре кӗнӗскер. Тӗрӗссипе вӑл пирӗншӗн чӑн-чӑн тӗслӗх пулмаллах, мӗншӗн тесен ҫак венгр халӑх йышшинчен тухнӑ ӑсчах тӗрек халӑхӗсемпе кӑсӑкланнӑ кӑна мар, вӗсен кун-ҫулӗсене тӗпченӗ, халӑх пултарулӑхне пуҫтарнӑ. Пӗр-пӗр халӑх пурнӑҫӗпе йӑла-йӗркене, культурине, чӗлхине тӗпчекенӗ пулнӑ, этнографи енӗпе тӑрӑшнӑ. Вӑл Венгрире музей ӗҫлекенӗ пулнӑ. Пин тӑхӑр ҫӗр тӑваттӑмӗш, пин тӑхӑр ҫӗр улттӑмӗш ҫулсенче вӑл Константинопольте турккӑсен чӗлхине вӗреннӗ. Пин тӑхӑр ҫӗр улттӑмӗш ҫулхи кӗркуннерен пуҫласа пин тӑхӑр ҫӗр саккӑрмӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗнче Хусан тата Чӗмпӗр кӗпернисенче тӗпчев ӗҫне пуҫласа янӑ. Тӗп тӗллевӗ унӑн чӑваш чӗлхине вӗренесси, халӑх пултарулӑхӗпе тата ӗлӗкхи тӗнпе ҫыхӑннӑ йӑла йӗркесене тӗпчесси тата ҫырса илесси, халӑх пурнӑҫӗн енӗсен пахалӑхне тата культурипе паллашасси. Ку тӗпчев Венгри комитечӗн халӑхӗсем хушшинчи хӗвелтухӑҫ тата вӑта аҫинче тӗптекен пая ирӗк панипе пурнӑҫланнӑ. Ҫак ҫул ҫӳреврен таврӑнсан Дюла Миссарош пин тӑхӑршар саккӑрмӗш ҫулхи ҫу уйӑхӗн ҫирӗмпиллӗкмӗшӗнче Венгри ӑслӑлӑх академийӗн ларӑвӗнче хӑйӗн ӗҫӗсемпе пӗтӗмлетсе пӗлтернӗ. Ҫак ӗҫ вӑл Атӑл тӑрӑхӗнчи чӑвашсемпе тутарсем хушшинче ятлӑскер Венгр чӗлхипе этнографи вун тӑххӑрмӗш пичет кӑларӑмӗнче пичетленсе тухать. Хӗвелтухӑҫ тата Вӑта Азийӗн халӑх кун-ҫулӗн тапхӑрӗсенче чӗлхисенче авалхи халӑхсен культурисенче халӑх пурнӑҫӑн енӗсене тӗпчекен вырӑс пайӗн хыпарӗсем вара пин тӑхӑрҫӗр тӑххӑрмӗш ҫулӑн ака уйӑхӗнче ҫак пӗлтерӗве тӑххӑрмӗш пайӗнче вырӑсла кӑларнӑ. Шупашкарта ҫак кӗнекен пӗрремӗш пайӗ икӗ пиннӗмӗш ҫулта куҫарса тухнӑ. Ку пирӗн валли тӑван чӗлхе ӗлӗкхи тӗнӗ, йӑла-йӗрке ҫинчен пӗлӳ илмелли меслетсенчен, паха тӗслӗхӗсенчен пӗри пулса тӑнӑ. Перед тем, как мы перейдем к теме осенних праздников,

Хӑйӗн ҫул ҫӳревӗн тӗп тӗллевне вӑл пӗтӗмлетсе ҫакӑн пек ӑнлантарать. Пин те тӑхӑр ҫӗр улттӑмӗш ҫулта Венгри комитечӗ венгерсем валли пӗлтерӗшлӗ чӑваш халӑх чӗлхе филологине тӗпчеме, ӑна Атӑл тӑрӑхне ярать. Тӗрлӗ ҫӗрте пурӑнакан чӑвашсем патӗнче май пулнӑ таран нумайрах халӑх пултарулӑх тӗслӗхӗсене пуҫтарма. Тӗлӗнмелли пирӗншӗн, чӑваш варӗнчен тухнӑ ҫынсемшӗн, ҫакӑнта пытанса юлать. Дюла Мясорож пирӗн халӑх йӑла-йӗркине лайӑхрах ӑнланас тесе хӑйӗн ҫулҫӳревне чӑваш чӗлхине вӗреннинчен пуҫлать. Вӑл Анатри тата Вирьял Тури чӑвашсен чӗлхин майсене вӗренет. Вӑл ҫырнӑ кӗнекине вуланӑ май ӑнланма пулать, мӗнле юратса тата перекетлӗн вӑл кашни сӑмаха та, юрра та, юмаха та ҫырса илнӗ. Ҫул ҫӳревӗ вӑл Хусантан пуҫланӑ. Учительсене хатӗрлекен семинарире вӗренекенсен ҫамрӑкӗсенчен вӑл чӑваш чӗлхине вӗренме тытӑнать. Анчах та тутар чӗлхи пирӗн чӗлхе аталанӑвне хутшӑннине туйса илнӗ пирки тутар чӗлхине те вӗренсе ҫитет. Хӑй каланӑ тӑрӑх, ҫул тӑрӑшшӗпех тӗпчеве вӗҫлесе тӑван енне таврӑничченех тутар чӗлхипе вӑл анлӑн усӑ курать. Хусанта Дюла Мясорож пин те тӑхӑр ҫӗр Ҫиччӗмӗш ҫулхи ҫу кунӗсем ҫитичченех пурӑнать. Ку вӑхӑтра ҫулсем асфальт сарнӑ йышшисем пулман вӗт-ха. Ҫавӑнпах ӗнтӗ ҫулсем типсе ҫитессе кӗтме тивнӗ. Анчах та пултаруллӑ тӗпчевҫӗ вӑхӑта ахалех сая ямасть. Хусанран ҫитмӗл пиллӗк ҫухрӑмра выртакан Тюбен Корсай ялне кайса хӑйӗн тутар чӗлхи сӑмах сарни тултарать те Тутар халӑх пултарулӑх меслечӗсене, тӗслӗхӗсене ҫырса илет, тутар кӗллисене пуҫтарать. Хусантан вӑл Чӗмпӗр кӗпернинче Таяпа ялне Атӑлпа анать. Ку ял анатри чӑвашсен калаҫӑвӗ вырӑнӗнче варринчех выртать. Чӗлхере кунта вирьял чӑвашӗсенчен танлаштарсан ӗлӗкхи чӗлхе майӗсем ытларах упранса юлнӑ.

Диалектӑн вир ял наиболее чистом виде сохранила первобытные особенности. Кӗрхи кунсемпе ҫыхӑнса тӑракан уяв вӑл ҫӗр ӗҫӗпе, этем турра тав туса кӗлтунипе ҫыхӑннӑ. Ӑна чӳклеме тенӗ. Ку йӑла-йӗркесем шайӗнче ҫемье, кил-ҫуртпа, ҫыхӑннӑ лару-тӑру та пур. Ҫутҫанталӑк вӑхӑчӗпе ҫыхӑннӑ. Пӗрлешесси, вилӗм, вилнӗ ҫынсене кӗлтуса асӑнасси йӑлара пулнӑ-ҫке-ха. Халӗ те ҫак йӗрке манӑҫа тухман пирӗн. Ваттисен кунӗнче родитель тесе чӗнеҫҫӗ ку куна анатри чӑвашсем. Мунча хутса, пурте ҫӑвӑнса тухса асӑнасси хальхи кунсенчен те йӑлара юлнӑ. Чӑвашӑн эрнекунӗсем те, уйӑх ячӗсем те хӑй хурӑмлӑ. Вӗсем халь те ӗлӗкхи йӑла-йӗркери кунсен пӗлтерӗшӗпе ҫыхӑнса юлнӑ. Чук уйӑхӗ Кӗрӗн юлашки уйӑхӗ чӳк уйӑхӗнче урапа тӑварса ҫуна кӳлнӗ. Ҫӗнӗ юр ҫийӗн ҫуна ҫӳлӗ уҫнӑ. Ӗҫчен чӑваш ҫу кунӗчченех ҫуна таврашне тирпейлесе хунӑ. Ҫуна ҫӳлӗ уҫма тухсан вара хирӗҫ пулантӑван кусен ҫуни ҫуна пек, ырӑ ҫын хӗрӗсен арти пек тесе пӑхса савӑнса тӑнӑ.

Тӑван пӗтене кӗрекене лартнӑ, вара алӑран-алла куҫса пырса чӳклеме курки кӗрекере ҫаврӑнма пуҫланӑ. Хура ҫӗрпе кӑвапаран ҫыхӑннӑ ҫӗр ӗҫченӗ тӗнче хушши тикӗс тӑнӑшӑн, ҫӗр кӑкри ҫичӗ тӗслӗ тыр-пул ҫуратса панӑшӑн ҫут ҫанталӑк Турра тав туса чӳкленӗ. Ял-йыша, хурӑнтӑш ӑрӑва, кил-тӗре, ше, чипер тытса тӑнӑшӑн йӑ-хӑру пуҫӗсене кӗреке умне лартса пуҫ ҫаптарнӑ. Ырӑ хуҫа ҫӗнӗ тырӑ шерпетӗнчен тунӑ хӑймаллӑ та хӑмлаллӑ сӑра кӑларса лартнӑ. Кӗреке пуҫӗ турӑпа патша ташламине пуҫланӑ, чӳклеме пуҫӗ такмак ҫаптарнӑ. Именно осенью чуваши совершали чӳклеме –

Ҫакӑн пек йӑла-йӗркесене тӗплӗн ҫырса илнӗ те ӗнтӗ Джула Мясорож Тури тата Анатри чӑвашсем патӗнче. Эпир сире ҫак кӗнекене тупса вулама сӗнетпӗр. Унӑн ячӗ «Памятники старой чувашской веры». Эсир унта ӗмӗрсемпе пуҫтарӑннӑ тӗлӗнмелле халӑх пултарулӑхне тупаятӑр.

Сирӗнпе малашне те тӗл пуласса шанатпӑр. Пирӗн кӑларӑма эсир ахаль чухнехи пекех хӑнӑхнӑ вӑхӑтра итлеме пултаратӑр. Ку кӑларӑма хатӗрлекенӗсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова юрӑсене